זיי האבן זיך געזעהן מיט א מוראדיגע פראבלעם, די פראבלעם פון עבודה זרה, עס האט געברענגט א חורבן אין כלל ישראל, עס האט געקאסט שטיקער כלל ישראל, די גמרא זאגט אין סנהדרין אז עס האט גורם געווען צו חורבן בית ראשון, עס האט גורם געווען צו גלות פאר גאנץ כלל ישראל, עס האט אפילו מיטגענומען צדיקים אויך, און ביי די מרקד בינוני זאגט די גמרא, זיי האבן זיך צוזאמגענומען צו מתפלל זיין, זיי האבן געפאסט דריי טעג. ויזעק כי אל ה', זיי האבן געשריגן צו די אייבערשטער, און אין די דריטע טאג איז אראפגעפאלן א פסגה מן השמים, און אויף דעם איז געשטאנען די ווארט אמת, חותמו של הקדוש ברוך הוא איז אמת, די אייבערשטער האט אראפגעשיקט זיין זיגל, איך בין מסכים מיט דעם, מען דארף מבטל זיין די יצר הרע פון עבודה זרה. דעמאלטס איז ארויסגעקומען פון די קדשי קדשים איז ארויסגעקומען א לייב פון פייער, וואס די ריזיגע לייב פון פייער האט געשריגן, און די קול האט זיך געהערט אין גאנץ ארץ ישראל, די חיי נביא האט געזאגט, די לייב פון פייער, דאס איז די יצר הרע פון עבודה זרה, מען דארף דאס מבטל זיין. האט רבי אלי' לאפ יארן געפרעגט א מורא'דיגע קשיא, ווי קומט אז די יצר הרע פון עבודה זרה וואקט ארויס פון די קדשי קדשים? וואס זוכט די יצר הרע פון עבודה זרה אין די קדשי קדשים? זאל ארויסקומען פון א טעמפל, זאל ארויסקומען פון א טשורטש, האט ער געזאגט א מורא'דיגע ווארט. די גאנצע ענין פון א נסיון, נאר דערצו אזא גרויסע נסיון פון עבודה זרה, איז געווען אז דער איד זאל זיך ביישטיין, דורך דעם וואס א איד שטייט ביי די נסיון, קומט ער צו צו קדושה, און ווי גרעסער די נסיון איז, אלץ מער קדושה קומט מען צו, און דען יענע צייטן איז געווען די גרעסטע נסיון עבודה זרה. איז ווען א מענטש שטייט ביי די גרעסטע נסיון קומט ער צו צו די קדשי קדשים אליינס, אבער למעשה גערעדט, היינטיגע צייטן איז דאך שוין נישט דא די יצה ר פון עבודה זרה, מ'האט עס מבטל געווען, איז ווי קען א איד צוקומען צו די קדשי קדשים, ווי קען ער זיך מדבק זיין מיט די אייבערשטער אליינס? די היינטיגע נסיון איז קלאר אז ס'איז די נסיון פון עיקר המשיחיות דאס איז שמירת עיניים, יעדער ווייסט עס יעדער זעהט עס, איז ווען א מענטש שטייט פאר א נסיון פון שמירת עיניים זאל ער וויסן, ווען איך שטיי ווען ביי די נסיון, איך גיי אריבער די נסיון בשלום, דאס איז מיין דרך ישרה וואס איז ספעשעלי דעזיינט פאר מיך אנצוקומען צו די קדשי קדשים אליינס, איז די נעקסטע מאל מען טרעפט זיך א נסיון, צו עס אין שפיטאל, צו עס איז ביים דאקטער, צו עס איז אין די עירפארט, ווי מען גייט, זאל מען געדענקען, איך שטיי יעצט ביי מיין נסיון, דאס איז די זעלבע נסיון ווי עבודה זרה,